korrett jekk ngħid kemm punt li inti kont eh, mhux attivist politiku, ma kontek eh, kont intriga bil-politika. Ah, Kien qed interessa. Back in the 80s kont nazzjonist iktar minn fena kadami. Fis-sens li eh, Vizmin Karmen u Bonnici man kien żmien ikra, man l-80s kienu ehm, żminijiet ta' terrur, onestament, roadblocks kull kien jisna għanna qed ngħixu Gulak, in a way. Bdejna l-iskejjel, this, this and that, vanika da meħa vantaċ fuqa, diskors mant il-papa, għanna fil-meetings tal-fosu tal-furjana. Diskors mant il-papa?
Ija, mela kienem diskors mant il-papa, għax kisru l-kurja, l-papa interfija, għazmin. Ġwan Pawlu t-tini. Intervjena. Li ma konx naf dwar l-istorja. Il-Papa. Ma l-Papa ġi fuq il-fosos jew il-Papa mill intervent għanna whatever u ġi nistama leħnu. Mm. Meta eh, dak iż-żmien. Yes, meta dak iż-żmien nazzjonisti kienu jimlew il-fosos satriton kienet tkun hemm in-nies. Eh, Kien hemm bżonn ta' bidla qawwija, ġifieri, I mean, konna nneħedjaw f'komuniżmu estrem. L-iskejjel dak iż-żmien kellna numerous clausus ukoll, ġifieri, I mean, għandna jekk kien xtaqt insir perit, ingrazzja l Alla ma sirx perit, illum il-ġurnata u llum artist u qiegħed qiegħed. Peress li Mintoff kien ivvinta numerous clausus li għandna inti tagħżel jien naf għaxar periti biss. 20 avukat, 30 tabib. Kien hemm limitu. U ma jien ma ġejx mażur, allura awtomatikament meta tkun żgħir u tiġa tiġi miċħud minn xi ħaġa li tkun tixtieq tagħmel, awtomatikament għandna moħħok jibda jirribella. Tiġi dak iċ-ċeka vara għadha li tajt fox kemm għandu kulħadd man, xi ħadd qed jiddettali fucking ħajti fejn irid immur u fejn irid ngħix. U dak kienu dawk iż-żminijiet.
U bekk li U kemm kien ehm, kemm kienet kemm kellek rubija mal-Partit Nazzjonalista? Emmint fil-Partit Nazzjonalista ehm, bil-kunċett ta' xogħol ġustizzja u libertà. Li bniedem għandu jaħdem għad-dinjità tiegħu, għandu jkun hemm ġustizzja kollox dak iż-żmien kien hemm għandna tip ta' korruzzjoni differenti. Kienet fucking bini u xnaf jien l-orisan tal-leħfil għanna ta' bitċar del dak dal mukulat eh, taħwit it-toro kif kien jinsir. Kien hemm korruzzjoni kompletament differenti mhux korruzzjoni bħalma sar dal-aħħar fucking 30 sena li tkont into a level of um, sadness more than badness. Um, U ġej minn familja laburista jenu speċi rebellajt kontra situazzjoni ta' ta' dan. U and yes, I was like very vigilant at that time. Li eh, nemmen fenegadani. Illum il-ġurnata tiġiġu għal man. I'm very sorry, tiġiġu għal. Biex meta tħares lura, meta tħares lura lej Mark li kien jemmen. Ah. Mm, x'tagħmel minn dak it-twemmin biex kif tqisu? Ja tkun għandek żgħir, tkun għandek iblaħ temmel li għandek għandna tirribella kontra sitwazzjoni fejn għandek ċerta oppressjoni.
Yes, yes, infatti dak iż-żmien għandna anka eh, konna morru dak il-concert għandna kien hemm Rejta Revs Music for the 80s Depression which was part of the fucking whole culture and Bertu nixorbu paper smoke. Konna għandna jisna tfal tilajna għanna against the machine.
Kienem kienem dal-ispirtu ta' ribellioni, li ovvjament għall-eta kem kellek dak iż-żmien? 17 jappella u għal-alla jappella.
Emmens, emmens.
Kollok kollok dik ir-rabja tal-adolescenza trid tara fejn titfaħħa u kważi kważi il-vjolenza li għandek ġo fik tiġġustifika għax jiena qed nirrebella kontra xi ħaġa nefasta. Kważi eroj jiena. Kważi, yes. U forsi xi ftit hemm eroizmu fiha l-affari. Hemm ta' għax eh, aħna konna ċirku ta' nies li konna in reality konna artistiċi wkoll għax kienet ġiet ivvuntata rokarja dak żmien. Eh, konna ndoqqu tinja għanna u kena dik il-rabja men tinja kienu l-ġetta għanna biex għarku għanna għarku dak il-ġetta ġetta biexa dak CID skien dak iżmin. U kien għarku ġett mpej pux nafjena għanna. Ġetta xinir? Ta' CID dak iż-żmien kellhom ġetta bex. Ġetta x'inhi karozza?
Ġetta karozza.
Karozza. U Volkswagen ġetta.
Mm, mm, mm.
Ġetta x-xarri mi spiexa bit-Taljan. Lukanda California. X'inhu? Hemm Lukanda California se ġetta.
Inti kull darba ġviri nkun qed dak it-tella. Eh, eżatt, nkun qed nfittxu, eżatt, eżatt, eżatt, biex eh, jiena nkun orjentat. U eh, dak iż-żmien il-grupp li tlajna bħala bands ġo tinja, għandna kena dan is-sens ta' liberat. Azzjoni li awtomatikament dak iż-żmien konna vera ħodor politikament anke kif nitbu lirika u kif noħorġu aggressivament ehm, kontra s-sistema. U
kif kif kontu tintlaqgħu? Kif konna nitlaqgħu? Ġifieri eh, meta tibda tikteb ċertu affarijiet u ovvjament dak kienu kunu wirjiet pubbliċi, le? Kunċerti.
Il-kunċert, il-kunċert kif kien jintlaqgħu? Dak iż-żmien qed nitkellmu jiena Um, thanks to Philip Paċ li kien krea l-Rokarja. Um, dak iż-żmien il-bands Um, konna ma konċerti konna kolla gruppi jismen, għanajna jien kont inkanta kon showman, man, kon fucking gustu sala dak iż-żmien, għanna podina kolli, man, ma dak iż-żmien kelli jek, kont nitkessa. Kon naħt il-messaġġ man, should fucking rebel against the fucking system, the situation and everything. Darba ġejt arrestat, żwed ta' żmien xi għajmin biex tiġi arrestat u jżommu karboxin sjeda sa' silma. Ma tafx għal xiex ta' ġifi. Iba arrestat. U ġejt arrestat waqt kunċert?
Eh, wara kunċert. Wara kunċert. Kienu arrestaw kienu ġabru lili u xi ħamsoħra għax konna lajna da xejn ta' polemika on stage. Sewa.
Sewa. U eh, x'kienet il-polio? Interrogazzjoni fucking patetika jew ħasna għandna. Spettur Piko kien hemm dak iżmin. Ehm, li aħna qed nipprova noħolqu eh, xi tip ta' mibeda lejn il-gvern. L-abnija tal-innoċenti sar jizzer, naf kif, min you have to be fucking smart, għana sar jizzer, laqazna għana xik tibtom dal-li, ok.